Insel minnkom jena Karl Kembri nilqakom għal-raba episodju tal-podcast Antenni Suspettużi, poddati mal-awturi ta' żmienna iġu plilkom minn Pen Malta, l-organizzazzjoni tal-kittiba, ġurnalisti, pubblikaturi, artisti u attivisti favur il-libertà tal-kelma. Illum se niltaqgħu ma' awtriċi li kitbet tant kodba f'tant ġeneri u għal udjenzi tant varji li diffiċli niddeskriviha f'sentenza waħda. Ħanejt biss li jiena verament inħoss li jeħtieġ li nisimgħu iżjed dwar Rita Saliba u għalhekk illum hija l-mistiedna tagħna. Grazzi Rita tal-li inaqat magħna.
Grazzi lilek tal-istedina Karl. Rita, jina ninsab Nairobi fej nejxun qatta ħafna mill-ħin tijaj, inti fejn tinsab? Jinsab San Ġwan, id-dar tijaj, għaw daqxej kwiet, għax mawx krejnijiet illum, għabat tajjeb li l-ħat l-intervista. E, fejn nejx, id-dar fejn ikteb, ħafna drabi. Fejn tikteb, fej, u kif tikteb inti? Kif naħseb f'kull post ehm, Fi kafeteriji ktibt. Fil-trek ta' atletika barra Malta ktibt. Ifhem, jiena dejjem ikolli insib dik ir-rokna l-ewwel nett meta jkollok il-familja diffiċli biex ikollok ir-rokna tiegħek għax trid taqsam ma' ħaddieħor u dejjem ngħid jiena ma rridx insib skuża għax m'għandix ċans jew għax m'għandix post, jekk rrid naqbad nagħmel xi ħaġa għandi dak in-notebook dejjem miegħi. u nħażżeż. U nibdew nizzel għalija, kien kun qed nizzel ideja u kollha li qed naħdem, nkun ili naħseb mhm. fuqha. U ġili eh, ikolli ftit ħin anke fil-karozza ktibt ta' kemm wassal it-tfal il-privatijiet meta jibdew eh, dak iżmin l-adolescenza u wassal nemme wassal nilaw flok noqgħod ninnervja fil-karozza ntektek fuq il-istering. Ġieli ktibt hemmhekk ukoll. Ġifi inti waħda minn dawk li taħtaf kull minuta li jkollok biex biex tikteb bażikament. Ikolli naħseb, ikollok tadatta fil-ħajja. Eh, eh, eh, dan interessanti għax iġibni għal mistoqsija li kienet diġà f'moħħi li inti bdejt tippubblika tard. Eh, pjuttost tard fajtek. Eh, u ma konċ naf jekk hux għaliex bdejt tikteb tard jew Eh, minħabba il-commitments tal-familja, kont qed rabbi tfal, eh, tista' tispjegana x'waslek daqshekk tard fil-pubblikazzjoni anki jekk jidher li kont diġà tikteb qabel, jiġifieri eh, x'ġara hemm. Mela, minn dukon sajra jisu kelli dik dejjem kont kien hemm il-ħajra li nikteb, issa jew forsi għax dak iż-żmien il-kotba ma kienux attrajenti, kont nkun għand in-nanna tisma' l-rakkont u dejjem iġebdu, iġebdu. Id-djar mimlin kotba, d-dar tagħna, d-dar tan-nanna kien hemm it-tzijiet għadhom qed jistudjaw imma ġieli ta' qrajt u kont inkun ferħana x'qrajt xi ħaġa tal-kbar. U dejjem ridt l-istejjer tiegħi imma kien hemm encyclopedia vera interessanti għandha ta' Brer Rabbit, ma nafx da żmien ehm, politi- politically incorrect jgħidulhom ċerti affarijiet għax issemmew xi xi karattru li jkun għażin, imma kien affaxxinani mm, de bdejt inħażżeż. Ma kontx naf il-kliem kollha ta' ta' żgħira ħafna kont anke mpinġi. dejjem ituni l-karti u dejjem inħażżis.
Inti minn dejjem kont kont f'din id-dinja ta' kidba eh, u li tivvinta l-istejjer, eh, però. Għalija dik xi ħaġa. Mela x'ġara x'ġara naħseb fl-erbajnijiet tiegħek kemm kellek meta meta pubblikajt l-ewwel kodba tiegħek. Fuq it-tletinijiet, imbagħad ifhem ġieli bat tal xi fuq xi rivista tkun jew rivista tal-Knisja jridu xi sottomissjoni ta' stejjer u jintgħażlu. Mbagħad ħadd kors bil-ħaq kont ta' kitba kreattiva, naħseb tiftakarni Karl. Konna ħadni flimkien, żgur niftakar, konna ħadna kors kitba għatfall, kien kien dwar il-kitba għatfall, kien kors tajjeb ħafna. Ġenori joġobni ħafna, kien hemm ħafna nies minn ħafna xogħlijiet differenti, etajiet differenti, imma ħassejtni vera f'posti. Mhm. U bdew jiġu stedini tal-konkorsi, u law il-konkors kien għal dak tip ta' kitba tfal. U sottomettejtu mbagħad eh, meta beda l-proċess, orrajt irbaħt konna xi tlieta. u rridu joħorġu kotba, kienet inizjattiva ta' wieħed mill-pubblikaturi. Hemmhekk bdiet eh, eh, bdiet avventura oħra, inti trid tikkomunika. Hemm il-qarrej in-naħa l-oħra. Tibda tara l-illustrazzjoni ta' tfal. Ġifieri dik kienet l-ewwel darba li isu isu kellek qarrej li li qed tikteb għalih. Eżatt, u il-fatt li għandek ġurija u tawk il-kummenti, eh, mela ġie hmm. evalwat da xogħol, mela jiswa xi ħaġa, mhux sempliċiment ħolm eh, jew tħarbix li narit nintilef dinja oħra. Li ntlift vera ntlift għax dak il-ħin mhux ninżel għal-livell ta' tfal, insir tfal għax dik l-ħaġa li tajt tinżel għal-livell nara daqsxejn Mhm. Mhix ġusta, għax it-tfal huma nies intelligenti u ħafna drabi jindunaw b'affarijiet aktar milli jindunaw l-adulti. Il-ġeneru tal-adolescenti l-istess kien kien ktib meta ktib tinżul ix-xemx l-ewwel rumanz tiegħi għall-adolescenti li jkun qisu crossover anke l-kbar jistgħu jeqrawh. Ukoll kien kien konkors li kien daqsxejn iktar impenjattiv għax f'xi tliet xhur ridna nagħmlu ċertu ammont ta' kliem, imma l-istess infexxejt nikteb, dak iż-żmien anka jien għat-tfal tiegħi kienu adoloxxenti allura speċi kienet dinja li sirt nafha sew, u l-importanti li ngħadd ħadd b'num de plume ħadd ma jafni, issa nara kif immur fih dan. Isu iktar bħala eżerċizzju, xħin rebaħ il-premju għarrajtu gostu. Imma ma mhm. tibda id-daloġiħ, l-editjar.
Rita, naħseb punt li ġili għamilt inti u koll eh, f'kitbiet u intervisti differenti, illi eh, ġili jett kemm Malta huwa nieqes dan is-sens ta' appraisal ta' li wieħed jaqra x-xogħol tiegħek u jtik feedback, kummenti, review, kritika eh, eh, li s-siba utli. Kem tħossu dan il-nuqqas, ħlif f'konkorsi jew meta jkollok ġurija, eh, tħoss li huwa waħda mill-problemi li għanna għal-kittiba Maltin? No, problema kbira, għax m'għandniex kritiċi letterari. Issa jew nixtieq kultant ngħid min jaf kieku jinħoloq jinħoloq kors. Jisu kulħadd jaf il xuxin, meta tidħol f'konkors b'nom deplum ma jafek. Naħseb dik iktar, naħseb iktar dik milli għax m'għandniex kritiċi lettera, għax jigradwa, jigradwa pjuttost. Eh, eżatt. Eh, kull sena fil-Malti u fil-lettera. Biex jagħmlu l-riċenzjoni rrid ngħid il xi ħabib jew ħabiba tiegħi. Mhm. U tibża li tweġġani dik. U law maħbib ħajja iridu għalihom il-ħbiberija aktar importanti milli jikdbu review. Għalek jmorru għandhom.
Eh. Imma meta kien nom de plum, bdejt tagħmel kuraġġ, eh, all right, mela hemmhekk għandi bżonn nirranġa iktar, mela Inti tibda tikber u, ma' kull biċċa xogħol, dejjem qed titgħallem, qatt ma tafx biżżejjed, għax ma' kull biċċa xogħol insibha dik ngħid ma kemm baqgħali x'nitgħallem, kemm baqgħali x'naqdef. Ikun hemm sfidi u
Jiena Nħu għost nisimak tejtek, għax inti inti tejt li baqalek xtaqdef, imma daqs kem dift int minn ġeneru għal ieħor, minn udjenza għal oħra, eh, li li jimpressjonani, ġiviri, eh, ovvjament, inti inti inkwetata bissew fuq il-kwalità, però eh, il-ġener li taqbes inti minnhom, ġifi qed nitkellmu minn kellek minn picture books, kodba tfal, kodba żgħażagħ, kodba l-kbar, il-mikrostorja, il-flash fiction li rrit nitlu fija, eh, pero għandek anki poeziji u issa romanz, thriller, eh, ġifiri xjonqos tiktef inti. Eh, u kif, kif taqbez minn ġenru għal-liħor b'tant ħeffa?
Naħseb kikun ikteb ġeneru wieħed kikun id-dejja. Nispiċċara jew inġebbet jew indum nikteb. Dak il-ħin vera tiġini enerġija, nkun rrid meta nlesti storja jew novella rrid inlestiha dak il-ħin vera nħalliha toqgħod dejjem dejjem hemm xtirfina. Imma l-ħsieb qisu nibża' li jaħrabli. Inkun ili ta' hmm. naħseb fija, ġifieri naf naf li ħaniktob novella fuq dak is-suġġett. L-ewwel net jekk ma nafx xejn fuq is-suġġett inħossni preżuntuża, allura jew irrid infittex jekk suġġetti jkun nafu sew nħossni komda iva, u naħseb jidħol nidħol fiha ħafna aktar l-istorja. Il-fatt li nikteb għat-tfal, forsi l-udjenzi li nagħmilha magħhom għax jien f'ħajti għamilt ħafna xorti fl-isports li tlaqgħek ma' ħafna nies differenti minnek li hemm min itik gost, hemm min ikun trid ittajru minn quddiemek imma dik il-parti ta' dak huwa training wara kollox. Naħseb it-training jgħinek ħafna. U kien hemm kumment darba minnhom ta', ta master provajt ħafna disċiplini sportivi u minn fitness, minn atletika, minn netball. Dejjem nipprova, forsi l-kitba l-istess ġiet ukoll li hmm, dejjem rid hmm. naqbel ħaġa l-oħra, dejjem jisni rrid sfida. f'ħajti.
Ħan infukaw waħda fuq il-mikro storja eh, li inti pjuttost pionira ta' din f'Malta. Eh, hija trend li l għaddejja eh, għal 20 ta' snin daw l-aħħar isu 20 sena fil-bqija tad-dinja magħrufa bħala flash fiction fejn inti mm. għandek stejjer ta' madwar mit kelma more or less illi fihom tgħid storja Eh, huwa ġeneru qasir, eh, huwa ġeneru konċis immens, naħseb jirrikjedi disċiplina kbira, eh, u mhm. għandek l-element ta' sorpriża fl-aħħar, ġifiri l-aħħar ġiex sentenzi ħafna midrabi jibdlu kollox ta' taħt fuq. Inti f'mit kelma, ftit jew ismit kelma, isek isset jgħid din l-isfida li l-ekin nifsek li ħriġ ta' f'mill-inqas ġiex kodba li naf xtajdilna ftit fuq dan il-ġeneru li, li, li, li jaffaxxinak daqstant? ħafna jfaxxinani. L-ewwel nett qegħdin ngħixu f'dinja li tanka tidħol f'portal sal-aħbarijiet tidħol fil-għodu fl-ofsinhar fl-għaxija ħadd jinbidlu. Nibda ngħid mhm. imsiken dal-ġurnalisti jridu ara x'ħajja maġla anke aħna l-istejjer madwarna jiswa ħadd m'għandu paċenzja. Però dik dak l-istorja kulħadd irida, anke tgħaddi minn ħdej billboard qed tara storja. Hemm persuna qed tgħaddilek messaġġ fi ftit mhm. sekondi. eh, waqt li qed issuq. U daw l-istejjer hekk narhom li nibża li l-istejjer qed jaħarbulna minn idejna, anke sempliċement mur supermarket u qas ġnun. Jitfa fit-troli, jitfa fit-troli, u inti mingħajr ma trid qed diġà għandek stampa ta' dak il-karattru ta' qudiemek x'ħajja qed jgħix. Imma mhux li hemm it-tul, Issa din tista' jmissni jiena mbagħad hemm ta' warajja. Hmm. Eh, u daw, l-ewwel kienet inizjattiva ta' Dr. George Mallija li rrit jiġbor xi stejjer. Jien kont għaddejja minn perjodu li ma kontx qed nikteb ħafna, għattejja eh, tajjeb, tajjeb nipprova. U jienu nikteb l-ewwel waħda jibdew ġejjin idea tal-oħrajn. Xorta hmm. trid taħdem ħafna, jnajdek trid taħdem ħafna iktar għax trid tażel il-klim ma trix titħaq bil-qarrej għax inti trid tih storja fit-totalità tagħha. Jekk hemm huwa ġeneru li lili jaffaxxinani wkoll bħala bħala eh, ġurnalista illi eh, training tiegħi kien il-konċiżjoni u nista' nara kif taħkem inti dan il-ġeneru kemm taħkmu tajjeb. Naħseb huwa wieħed mill-ġeneri li inti unika fihom fil-kitba Maltija u eh, li mintix rikonoxxuta biżejjed eh, biex inkun onest. Jinteressani wkoll kemm f'ħafna minn dawn l-istejjer tiegħek eh, il-protagonisti jew narraturi jew karattri li titfanna fil-foreground ħafna midrabi huma nisa. Din hija deċiżjoni konxja jew jew eh, tiġri b'inċident? Mm, le, ta' mhix konxja għax fil-fatt imbagħad nagħmel ħafna sforz biex nidħol ġo karattru ta' raġel. Mm. Jiena eh, nikteb għal kulħadd. Forsi tiġi naturali li nikteb vuċi ta' mara, imma hemm hemm xi waħdiet li jeħe nidħol vuċi ta' raġel min jaf id-dinja l-oħra kif qed tarani. Il-kurjus, il-kurjus mhux biss li għandek in-nisa imma li ħafna minnhom jew bosta eh, għandhom ċerta ħażen. Eh, mhumiex eh, nisa innoċenti.
Li hemm kattiverja u anke kattiverja fit-tfal. Mm. Għanu, biz natlaqna minn dak il-romanzi u dak l-istejjer ta' kollox jispiċċa tajjeb, dik qed tagħmel ħafna ġid. Il-karattri tant huma komplessi anka fin-nies. Anka twist fil-karattru stess, eh, ġiri affarijiet ma tistennihomx minn persuna jew minn persuna ta' ċerta pożizzjoni ħanajtek. Imma min jaf x'intala il-bib tad-dar dik x'ħajja qed tgħix. wara, jew xi ħsibijiet għandha, jew anka eh, ċerta inġustizzji li, li jsiru fuqek naħseb ta' taddihom il-ħaddieħor b'xi mod jien. Le, il-bniedem naħseb li hu kumpless ħafna. Però mhm. ma rrit eh, f'daw il-mikrostejjer ma ma xtaqx indaħħal ħafna anka diskrizzjonijiet għat il-bot minnhom. Kultant it-twist tiġi weħida u kultant ikolli twist f'moħħi wkoll.
Alla, dwar it-twist, għax it-twist. It-twist hija element tant importanti u kwistjoni wkoll ta' ritmu fi storja ta' stand qasira. E, kif, kif tasal għalihom? Kif x'inhi il-formula maġika tiegħek? Inti taf minn qabel u timxi blura, speċi ta' kif kif tasal għalihom. Għandek ċerta twist impeccabbli ġifieri. Kultant ikolli nimxi b'lura u kultant qisu l-ironija tal-ħajja tittieħu daqsxejn l-affarijiet biċ-ċajt fid-dinja. F'anka f'sitwazzjoni serja u mingħajr ma trid, forsi black humour ta' wkoll, mingħajr ma trid titwa, titwaqqa' xi ħaġa ċ-ċajt. Imma allura dik it-twist jew tkun f'moħħi jew tiġi weħidha jew ġieli nispiċċa storja ngħid, kemm hi bland di! Nħallija mm, toqgħod, mm. ma xi nerġa' ndur fuqha mingħajr ma trid isek titħaq bik innifsek hekk. Le fihom naqra xogħol, mhux ħażin. Huwa wkoll ġeneru riskjus illi jew ġiba tajba jew nkella vera kif qed tint tkun e, e, e, at best tkun blend. Eh, ma rridx ngħid ħana qatt mija għall-iskop li għandi rrit nażel l-aħjar mija għax fil-folder għandi ħafna iżjed. Jekk jien mhm. stess qed niddejjaq naqra storja ħseb u ara lil qarrej. Ma rix noqgħod nuri kemm jien brava bl-espressjoni idiomatiċi li mbagħad ma twassal għal imkien l-istorja. Hemm minnhom open ended għax wara kollox mhux kull sitwazzjoni fil-ħajja tissolva. U mhux kulħadd ħajkollu grazzja miegħek, ġifieri mhux ħadd ispiċċa titanna ma minn diġġiliet jew hekk, ma u daw ironikament enuni fil-kitba aktar fit-tul. Għax bdejt ninnota imma kemm nużaw kliem żejjed aħna meta niktbu. Ġieli ank issa jew forsi għax il-ħajja mgħaġġla u dejjem irrid inlaħħaq illum avolja t-tfal kibru u telqu minn hawn, imbagħad titlaħħaq mal mal-li telaq li telqu għax ikollhom il-familja tagħhom. Jiena nibda nikber allura l-ħin jibda jonqosli Eh, eh, Marita, eh, biex immur għalli jett qabel inti, il-feedback tijak, minu ma sounding boards tijak meta tispiċċa storja u għet taħseb li t-publika, fejt mur għal dak il-feedback? L-għal gini pigs raġel u tfal. Meta kienu kienu għaw, għanajt, ma kif naraħet iħares minn fuq il-kartal fuq il-television najt bala miex tajba. Tliftu l-interess. Għall-ewwel eħe ma setax kien daqsxejn diffiċli biex jidrom, imma kien qasira. Imma meta xi ħaġa toġbu, eh, iva, ma jekk jew saqsini isma' imma diġ ġara ngħid mela mhix ċara. Rej irid iċċarezza. Ma all right, ma nħobbx nagħti bli marf, għax da l-qrej huwa intelliġenti wkoll. Imma l-ewwel reazzjoni tiegħu eħe, imbagħad meta nlestihom irrid ngħaddihom il xi ħadd eħe bħala bħala editjar. U ġieli ngħidilhom isma' jekk hemm xi waħda mhix mhix daqshekk b'saħħitha jew hekk, tiddejqux tgħidu li jisma' neħħuili di. Nitfaħħa fil-folder ma narmi xejn, ta' iva. Ma narmi xejn għax jew nibdilha kollha. Mill-aħħar ġabra tiegħi ta' dbajja ta' xemx u stejjer oħra d-dell. Biex ma lissa d-dell qed nikteb. Mingħajr ma ninsa. Wedni li joħodni miegħu fuq id-dajsa fit-tmiem il-ġimgħa. issa li l-baħar ikkalma. Iċċassajt lejn l-ilma, li sa tarf il-jum kompla jiżgura u jostor wegħdi oħra li qatt ma twettqu. Iċ-ċafċifa tal-ilma mal-blat tfiet il-ħamba għaddejja, id-diskors minn taħt l-ilsien, ta' min xtaq jitkixxef, jew min kellu xi teorija għall-għajbien tiegħu. Ma bdejtx nara ħlief dellijiet għaddejjin madwari. Xi ħadd dawwarli għata fuq spallejja u mexxieni lil hinn mix-xtajta. Ħarist għall-aħħar darba lejn wiċċ l-ilma, nistenna li jitlob li maħfra. Nisimgħu mqar darba jgħid li jiddispjaċih li għal darb'oħra ma żammx kelmtu. Għal ġimgħa sħiħa baqgħu għaddejjin għand irjus baxxuta għal mewġ iswed, bħal mewġ iswed. Il-ħna jfesslu kliem ta' faraġ f'widnejja, uċuh tħassruni. Xi ħadd niżel maġenbi jgħidli biex niftakar il-mumenti sbieħ li għaddejt ma' żewġi. dawk li jafuh mill-qrib ġew b'xi ħtejjem marsusin, għajnejhom lejn l-art, sellmuli u ħarġu lura, ikomplu b'ħajjithom. Ommi baqgħet miegħi. Ma nafx x'ħin torqod jew tqum, nismagħha ġejja u sejra ħdejn sotti u toħodli lura l-ikel mhux mimsus li nħalli fuq il-komodina. Tgħidli nieħu ħsieb saħħti. Li għad irrid infieq, li l-uġigħ jaf jieħu xhur biex jgħaddi, anke snin. Inġebbed il-kmiem twal tal-piġama 'l isfel. Xħin toħroġ minn kamarti nikxef dirgħajja. Ommi ma tafx li t-tbenġil diġà beda jiċċara.
Għaliex għażiltilna din, Rita?
Għax ehm, hija perċezzjoni ehm, meta tiġri traġedja kulħadd l-ewwel furur u nitħassru Imma hemmhekk hemm storja oħra moħbija ta' ta' violenza domestika li ħafna minnhom huma moħbijin. Hmm. ħafna mill-eroj aħna ma nafux ħajja moħbija hemm. U tant qed isiru nafx, qed nixxukjaw ruħna u fl-istess ħin ninsew malajr. Jerġa' jiġi wara ftit xhur jerġa' jiġi xokk ieħor. Ngħidlu li ħan nagħmlu ħafna affarijiet u vera protesti jgħinu u x'naf imma min jaf kemm hawn minnhom. Hmm.
Għandek storji oħra qasira eh, id-difna. Eh, Eħe, dik wkoll fuq.
li li li eh, pjuttost ixxokjatni għax għandek it-twist, it-twist vera ħallejtu lej l-aħħar b'timing impeccabli. Again, għandek għandek eh, il-perċezzjoni ta' xi ħadd li huwa twajjeb anzi eroj u fil-verità jew ma nafux il-verità, ma eh, li hemm tant tant misteri moħbija, tant anka anka abbuż u violenza moħbija. Dik hija xi ħaġa li tikteb pjuttost ħafna dwar anti. Kemm kem tinkwetak fil-soċjetà Maltija din ir-realtà? Ħafna tinkwetani.
Ħafna tinkwetani. U iktar qed insiru iktar individwalisti. Isa spiċċat dik il-komunità magħluqa. Għax kultant kont tinnota jiena, jien forsi ġejja minn raħal, f'raħal żej ma tissugrax tagħmel ċerti affarijiet, jew kulħadd isir jaf. Anka sempliċiment tajjaċ għax jisimgħuk. Illum ma hmm. baqax dik. Illum ta' Kien hemm però ukoll ukoll is-sens ta' omertà, le? Dak iż-żmien kien hemm is-sens ta' omertà. Hmm. Eżatt.
Imma qed insiru iktar ma nafx, min jafx jien, ġieli npoġġi saqajja Fiż-żarbun ta' ta' min pereżempju isma' jekk nisma' wara twerżaq. Naħseb x'ħammur nirrapporta jien qed nisma' xi għajjat, naf x'qed jiġri hemmhekk. Tant ma nafux il xulxin u tant sirna maqtugħin li ċerti abbużi faċli jsiru. U qed tbeżżagħni din li jsu kulħadd Ma nafx, ninsew.
Mitu persuni. Eħe, fuq livell iżjed sistematiku u istituzzjonali, e, qed tara e, tidher li għandek frustrazzjoni li l-istituzzjonijiet mhumiex jirrispondu għal din ir-realtà. Hija ħafna għandi frustrazzjoni. Kemm isiru eh, inċidenti li jibqgħu jsiru saru jibqgħu eh, Fejn fejn eh?
fejn jinqatlu ommijiet. Eħe, aħna sejf. Is-soċjetà ħatejnek l-istituzzjonijiet se jgħinuk. Fejn se tmur? Jekk niġrili xi ħaġa, jiena ġilġiel kont immur nimxi anke fl-erba' ta' filgħodu, du m'għaddix. Aha, però l-iktar l-iktar li li inkwetani meta nara eh, kas wara liħor fejn, per eżempju, l-pulizija kienu jafu, rati kienu jafu li hemm problema f'dar partikolari u ħallewa tikber eh, sa ma ġara l-impensabli eh, li l-vittma inqatlet. Kas wara li. Satax il-darba rrapportat di għand il-pulizija. Kella protezzjoni. Jitisvjaċini, u ma.
U importanti li inti qed tieħu din anka fil-dinja tal-kitba eh, li tesponi din il-problema eh, kif qed tagħmel. Fuq nista' nagħmel, naħseb inqas nista' nagħmel persuna waħda x'tista' tagħmel imma l-kitba taf twerżaq f'wiċċek. Hmm. Eh.
Eh, Rita, minna ħal oħra eh, biex nieħu daqsxejn il-pożizzjoni tal-avukat tax-xitan, inti irbaħt mill-inqas tliet darbiet fil-konkorsi tal-letteratura taż-żgħażagħ li naf bihom. Kellek Benzuli Xemx, Bella Berger u l-kulur tal-lellux. Ehm, U f'kull każ, f'kull ktieb eh, li ktibt, eh, hemm xi tip ta' problema. Għandek il-problema tal-obeżità, il-problema ta' tifel, marid serjament, u hemm il-bullying eh, u tifla li ssir orfni. Isu fejn Issa di trend li fejn hemm jitlu żgħażagħ dejjem hemm il-problemi. Din hija kombinazzjoni fil-kitba tiegħek jew Iżek fejn tidħol kitba għaż-żgħażagħ trid titratta xi mod xi tip ta', ta problema soċjali jew din it-tip ta', ta perspettiva li ġib miegħek.
Iva, hemm affarijiet sbieħ li jsiru fiż-żożi, imma jiena ma kinitx faċli ż-żożija tiegħi dik waħda. Forsi kelli ta' affarijiet li kienet kulurita lill-ħbieb, kien hemm affarijiet sbieħ ukoll imma affarijiet koroh jiġru wkoll u affarijiet koroh li ma tkunx tista' tifhimhom, pereżempju, mur fejn ilu żagħżugħ adolexxenti l-mewt. Mur fejn hemm xi ħadd li sieħbu miet f'ċirkostanzi misterjużi jew jew bi droga jew jew mur fehmhom li f'xi ħadd fil-klassi għandek xi ħadd marid serjament. ma jistax jagħmel ċerti affarijiet. Eh, Ġifieri ż-żgħażagħ jgħaddu minn affarijiet koroh, forsi jgħinhom jikbru, eħe jgħinhom isiru persuni aħjar, imma eh, ma nistgħux noqogħdu kodba ta' ta' żgħażagħ huma kodba l-avventura, l-aħwar x'irnexxilna nagħmlu. Le, mux neċessarja, li għandi f'maħi mux neċessarjament li tikteb sempliciment storja ta' avventura. Eh, jekk għandek, ġifiri, li interessani għam minn fejġeja din il-perspettiva tijak ta' isu zozija hija wkoll problematika. Iżgħu hemm eh, l-element eh, l-idea ta' tifla ssir orfni Eh, tmur lura għal Charles Dickens, inkitbet ħafna. Eh, eh, l-idea ta' tifla s-sir orfni naħseb qed beżani għax qed insiru l-familji qed jiċkienu. Qed ikun hawn ħafna familji żgħar ta' żewġ persuni biss, ta' single mothers, jekk dilhom tiġrila xi ħaġa. Il-problemi soċjali qed jikbru. Jien forsi għax kont nagħmilha maż-żgħażagħ fl-isport u hekk kienu jitkellmu ħafna miegħi mhux li ħajqogħdu jgħidulek ħafna affarijiet, imma inti tinduna. Anke sempliċiment jgħidulek illum ma sibtx ħobż id-dar, ma sibtx kilt xi ħaġa għax ma sibtx ma sibtx ħobż ta' slajs id-dar. Qed tiġi tittrenja b'xejn, inti moħħ f'moħħok diġà qed tara l-istampa. Hemm problema oħra. Aħna konna mdorrijin, eħe kollox les dik il-fsiet, għandan il-lanċ, imma u tfal jagħmlu huma l-lanċ tal-iskola u żgħażagħ illum l-isfidi li għandhom huma ħafna ikbar. Ma xtaqx nagħmilhom daqshekk skuri għax anka fihom forsi jidħol xi ftit tal-umoriżmu wkoll. Għax iż-żgħażu jafu, iż-żgħażagħ jafu iwaqqgħu sitwazzjonijiet ċajt. forsi hemm bżonna dik ukoll huma anke pers li jkunu iktar ġo grupp, iktar faċli għalihom. Ma naħseb hemm bżonn neħe li storja forsi ddur ma dik dik is-sitwazzjoni. Mhm.
U eh, Xi ġalek tikteb għaż-żgħażagħ anka bqajt tikteb għalihom eh, b'dik l-udjenza f'moħħok? Eh, hija dinja li taffaxxinani għax qed tinbidel brata maġla. Anka l-kliem jinbidel, ċerta kliem li konna ngħidu aħna eh, llum iż-żgħażagħ ifisser mod ieħor u jaf jisqu bik. Tajt xi ħaġa jinfaqgħu jisqu jew jifmuk doppju sens, pereżempju. U kif taġġorna l-vokabularju tiegħek?
Jiena meta kont kelli tfalet jitrenjaw, kont inwassal mhux lilhom biss fil-karozza, kont niftaħ parantenna daqsiex. U huma jitkellmu bil-codes. Imma jien kont inkun qed nifhimhom. ċerti problemi, anke sempliċiment wieħed tħassar mal-girlfriend, bil-codes kienu jgħiduli imma jiena taqbadhom u. U anka eh, eh, ċerta diskors, jina kon, ma mux kemm nwassalhom biss, jien kont nkun fuq trek u koll, eh, u tisma. Taqra, għax anka, meta kont imur il-brejri nġibilhom il-kodba, għax da qatt m'għandhom ċanse. U jina kon ma tiegħi kont iġġib xi kodba tal-adolescenti u kun joġbuni, għax taqrom f'nifs. Niftakar anka l-iskola meta bdejt naqra ta' Jacqueline Wilson, dak iż-żmien, kellna l-Jackie kienu jgħajtu magħna t-teachers għax dan qed taqraw, dal-magazin, u kien kollu affarijiet ta' tfajliet u hekk, kurżitajiet. Imbagħad meta sirt naf min hi Jacqueline Wilson bdejt naqra l-kotba tal-adolexxenti tagħha, ġifieri... U l-adolescenti son kullimkien l-istess, għaw Malta, l-Ingilterra, illum hmm. bil-mezzi tal-medja. Il-programmi tagħhom malajr jaqbdu il-mużika, il-mużika qed taqqa' ġenerazzjonijiet, allura ċerta lingwaġġ qed taqbdu. Ikun hemm ta' lingwaġġ li jkolli nsaqsi, l-ewwel rumanz li tajt lit-tifel, rami juli, olli għax aħna ma nitkellmux hekk. Hmm. U ħattalija, Imma vera kellu raġun. Kien l-ewwel draft u kelli nerġa' nduru u għandu raġun. Allura inti minn ma tliħħa toqgħod iktar attenta mbagħad lingwaġġ.
Eh, tieni l-impressjoni li inti inti waħda minn dawk illi kull kull sitwazzjoni li inti esposta liha qed tixroba biex eh, tpoġġija fil-kitba. Ija, eħe. Jien naqra seksika. Imma tanċ izni kik nara folla nis tarani kwieta, kima nkun qed nissindika. Billi ma strata ta' soċjetà ġejjin, nibda nimmaġina. Tibda storja ġo moħħi. Eh, u kif tiddeċidi li waħda se tkun mikrostorja, oħra se tkun poezija u oħra se tkun romanza tfal, per eżempju?
Eh, romanz se tippjanaħ. Eh, hmm. Romanz ikun ilu ta' jinħema ġo moħħi. Dak eżor ix-xemx kien ilu snin għax kont il-tqajt ma dal-karattru ma dil-marda kont għadni l-iskola, kont il-laħwa da, minn gazzetta din il-proġerija u tant impressjonawni meta mbagħad daħal l-internet bdejt nidħol YouTube u nara dat-tfal dik l-imħabba li għandhom u l-passjoni li għandhom għall-ħajja u dak iż-żmien kienu jgħixu ftit. Qed nitkellmu fuq tfal morda. Tfal bil-proġerija, mort tfal morda. Mhm. Meta ħareġ il-konkors ġiet xi ħaġa naturali, qisu tant kien ilu jiġma da Orrajt ġibt materjal, għamilt riċerka, kelli kuġinti tabiba tilażma fuq dik il-marda u tatni ruxxmata. Ma stajtx naqrahom kollha imma ikollok da trid tagħmel riċerka f'rumanz. Hmm. Eh, interessanti da. Il-proċess ta' riċerka, għax inti għandek anka eh, eh, romanz ieħor OBE u dwar out of body experience eh, li immaġina wkoll kelle. kif kif tidħol għalih dal-proġett tal-proċess ta' riċerka, kif kif tirriċerka inti? Eh, l-ewwel qed jiena meta nara xi ħaġa li tinteressani dejjem għandi jew box file jew nitfaġew l-folders, jekk suġġett ikun jinteressani jiena kelli xjenzi l-iskola dejjem dejjem niġma' u anka fuq xi annimal stramb u hekk, OBE eh, dak kont l-airport u ma sibtx naqra u xtrajt il-Focus għax kont nixtrih mill-iskola dan il-magazin xjentifiku u kien hemm fuq daw l-out of body experience u huwa magazin li jista' jaqrah il-lay person, mhux persuna ta' xjenza, un tant interessani, u bdejt immur, bdejt niftakar, f'dawk li kienu jiġi jgħidu li jisma' jina darba ġrali hekk, kien darba ġrali. Mort oltre, iħed saqsejt in-nies isma' dik, ħbieb ta' tiegħi, tiftakar meta kont tatli, tiftakarx dik kombinazzjoni, u bdejt niġma' daw l-esperjenzi, ġifri, però out of body experience hija skuża. it-titlu għax huwa kien fuq stalking il-romanz kollu, imma użajt daw l-esperjenzi fuq ġurnalista qed tagħmel riċerka ta' daw l-esperjenzi biex tasal biex imbagħad spiċċat hi kienet segwita minn xi ħadd ieħor. Huwa interessanti għax jien nieħu gost nagħmilha r-riċerka għax inkun qed nitgħallem, però toħodlok ħafna iktar fit-tul, jiġifieri r-rumanz ħa ddum ma tibdih. Ma but once li nibdih naf li jkolli kollox għandi l-materjal, kollox ippjanat, jekk inkun mitlufa r-rumanz ħa jieqef jaqa' f'nofsu u ma nkomplihx. Imma jekk ikolli riċerka u jekk imur fuq il-persuna mmur fuq ras il-għajn għax ma nħobbx nidħol, Google itik ħafna affarijiet. Imma meta qed titkellem ma' persuna għandek l-emozzjonijiet. E, e, e, ġifiri, inti tibda il-proċess ta' kitba ta' romanz bil-riċerka. L-ewwel tibda bil-riċerka u l-kitba tiġi wara.
Dejjem.
Eh, Mentri jumbat għandek il-mikrostorja fejn immaġin għandek għandek anka tista' tibda anka b'vers ġo moħħok pal meta tibda poezija.
Ideja farka, poezija mhux dejjem tiġi meta trid inti. Għax anka poezija ġili ddum tilab magħha.
Rita, fenomenu ieħor relatat miegħek huwa li inti mhux biss timxi minn ġeneru għal ieħor imma anka minn min pubblikatur għal ieħor. Inti ppubblikajt ma' ma ħafna eh, mill-pubblikaturi Maltin, inklużi l-kbar. Eh, għaliex tagħmel hekk? Xi ġalek tagħmel hekk eh, li, li flok eh, oħrajn ġeneralment jistikjaw ma' wieħed ikollhom sens ta' lealtà jew ma nafx x'inhi. Eh, għaliex timxi daqstant minn pubblikatur għal ieħor? Il-pubblikatori wkoll ikollhom il-gosti tagħhom, ġiet ma' il-pubblikatori li jisma' dawn ma jimxux. Meta bdejt hmm. nikteb l-istejjer osra mort tal-pubblikatur għaliex dawn ma jinbijawx. Ma jiena xtaqt niġbu mbagħad mort tal-pubblikatur u għoġbu ħafna. Mhm, mhm. Forsi ma jkunx l-istil tiegħu jew li forsi jkun iktar intis fuq kodba ta' tfal. Mhm. Hemm min jgħid li jikkommissjonani, jeħe vera. U hemm min isma' għandi dal-proġett tidħol għalih Jina ma nistax noqgħod nistenna erba snin biex nippubblika ktieb, iż-żmien għaddej minn fuqi, jekk naħseb li qbad ma' pubblikatur u oġbu, Però nejn nkun ċara mill-ewwel, isma' jogħġbok dan il-manuskritt għax jekk fil-każ jiena nintieħi lil ħaddieħor nixtieq li jiġi ppubblikat. Mhm. Għalija l-importanti għax isek teħel sakemm jiġi ppubblikat ktieb ma tkunx tista' ma tkunx komda tibda biċċa xogħol oħra. Hmm, Għalmenu hmm. najt enclosure, lest, issa moħi vojt, ħanibda xi ħaġa oħra. Eh, ma nafx tra mill-li ġġid il-ħaġa, imma naħseb u l-fat li qlibt minn min publikator tal-mek u koll. Tal-mek ħafna affarijiet. Xtalli tkun l-oħrajn. L-għed tkun umli li inti mux inti kollox, il-publikatur għandu l-problemi tijaw, għandu l-fonds tijaw, kif jgħamil l-affarijiet. Allura dejjem isma' dan tajjeb nagħmlu hekk. Sissa ma kellix problemi għax anka fuq il-qxur ikkonsultawni ħafna, jiena l-qxur eh, nixtieq kolli sem ħafna fihom il-qxur tal-kodba. Mhm. Anka ġejn il-komissjonajt tal-poezija u tal-mikrostejer tal-bajja li xi ħadd jagħmilhom li. Allura qrom kien artist li nagħmilhom kif Isek batti l-karattru tijak. Dbajja ta' xemx użali anka xkora u minn wara l-ħġieġ l-iskema tal-kuluri għalli għax ek rajtom il-kuluri dawk il-kuluri u ma' kuluri bħal viola għandek id-batija għandek l-aħdar hemm il-kalma hemm il-blu. U kif naqbat skont joġobni, jew nkella ngħidilhom x'nixtieq fuq il-qoxra. Hmm. U bi l-iżvela sigrit kont jiena. Kont l-Ingilterra ħat ritratt bit-tediber ta' neputija. Se xiex it-tediber għandu jisu daħal karattru ġol ktib u koll.
U dal-publikaturi kollha jitrattaw tajjeb, kollha tħossok rispettata minnhom, tista' taħdem magħhom. Iva ta' x'in ma noqgħodx lura ngħid li nħoss naħseb dik li jirrispettawha wkoll. Mhm. Ngħid naħseb um, Fem, hemm problemi u fil-pubblikazzjoni għandhom l-isfidi tagħhom ukoll. u anka mhux billi toħroġ il-ktib, il-fatt li toħroġ il-ktib se jiġri wara jrid ikun hemm marketing. Ħafna minn marketing aħna stess l-awturi stess nagħmluh. Hmm. Jew jiġu jgħidu lek ismadni ma sibtux fuq il-xkafef tal għax m'hawnx kwinek tal-kodba. Ara da minn se jaqrah. Kif semmejna qabel il-kritika letterarja jew riċensjonijiet titkarra biex jagħmlu lek reċensjoni, ġifieri Il-ktieb għandu ħafna iżjed problemi miegħu. Mhm. Min ħajkun mhm. jafek? Jek ma jaqrawx il-kodba tiegħek. Pero inti tini l-impressjoni li tirċivi ħafna u koll eh, reazzjonijiet, jek mux, jek mux neċessarjament kritika jew feedback. Eh, għandek, għandek, eħe, eħe, kif dik il-relazzjoni mal-arreja? Imma jiena nieħu gost bini sorpriża ħafna drabi ġieli tkun ikun xi messaġġ li dan forsi ma tafux fid-dinja fiċ-ċrieki letterarji li jkun f'xi serata jkunu qarrejja li qraw il-kotba tiegħek jew jew inkun miexja ngħid jiena wiċċi ma tantx jidher fuq stampi jew fuq magazines u mbagħad jgħidli isma' qrajt il-ktieb tiegħek jew jiena għalija dak biżżejjed ma jkunx hemm ilmijiet ta' imma Tajb, għalmenu dan fula f'qara xi ħadd. Imma jkoll daw tal-aħħar tal-mikrostejjer kelli ħafna. Kelli ħafna fejtek. Tajb. Hmm. U li joġbuhom li ma kunix nis li jaqraw u bis-saħħa ta' daw ħassewhom li qraw storja għax oħra dawn naħseb tibtu mal nies li ma jħobbux jaqraw fit-tul.
Mhm. U anka għaliex huma tant faċli li, li jiġu riprodotti fuq il-medja soċjali, ġifiri fuq Facebook faċilment titfa titfa studenti. Bdejt fil-fat le. Għalli tarom fuq mobile jew tablet, anka tkun. Jena meta meta nsifer eh, tifla Ingilterra kienet tgħidli ma ġib ktib għax kulħadd jaqraw. vera, u anka tara tfal, konna jt l-ħu diġa bit-temma fit-tablet jaqraw ikunu ta' Hmm. Aħna isna nara ħafna lob, nara anka l-bahar jew tmur tikol ximkien tara għadi dispjaċin naraw ħafna tfal jilabu fuq it-tablet ikunu. Allora billi kollom storja zaħira. Ma nix dak dik il-mentalità jisu. illi
tatijom storja anka fuq fu eh, medium li, li, li jużaw ħala għal affarijiet oħra. Għaw, mizzi, illum mm-hmm. għaw. Mm-hmm. Rita, nirringrazzjak ħafna ta' din id-diskursata tarinna l-ħin, pero eh, hemm tant faċċati tiegħek u tant tant eh, ġeneri illi kellna nkunu telegrafiċi dwar kull wieħed minnhom jekk irnexxinna nagħmluhom kollha, inkopruhom kollha, però Eh, napprezza mens li sirna nafuk iktar u nittama illi eh, inwaslu iżjed l-istejjer tiegħek eh, b'kull mezz possibbli. Grazzi wkoll l-semmija tagħna li seguna ta' kull ġimgħa jkollna episodju ġdid ta' dan il-podcast Antenni Suspettużi. Ħalluna l-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom fuq Twitter, Facebook u l-YouTube ta' Pen Malta u biex tissieħbu